Hi ta tsundzuka leswaku ri GP The Caterpillar loko xiyimbeleri Benny Mayengani The President va ta va tivisi leswaku ri se va simeki vandla ra tipolotiki ra AADP u kombise leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani The President va fanekele ku tshika vunqambi ivi va kondlotela vun'we xana loko a vo lo endla sweswo a swi ta va swi va tswaleli mihandzu eka nhlawulo wa lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune ke a hi tekeleni enhlokweni leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani The President va rhandziwa hi vanhu hikokwalaho ka vuyimbeleri kumbexana ka timhaka ta vuqambi bya vona xana a swi fanerile leswaku ri xiyimbeleri benny mahingani the president va tshika vuqambi mhaka ya ku se va simeki vandla ra tipolotiki ke mina hi vonelo ra mina ndzi vona nga ku xiyimbeleri benny mahingani the president a swi nga ringanelanga leswaku ri va tshika timhaka ta vuqambi hi mhaka ya ku vanhu vo tala va va rhandza hikokwalaho ka vuqambi naswona loko ku ri ku vanhu va tsakela ku va va ku vhotela tanihi murhangeri wa vandla va ta ku vhotela hambiloko u nga tshikangi vuqambi kambe loko xiyimbeleri beni mahingani the president a va lo hlohlotela vun'we hi ku ya hileswi a swi vuriwa hi gb the caterpillar sweswo a swi ta va swi endli ku cinca eka nhlawulo wa lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune hi mhaka loko hi langutini xiyimbeleri beni mahingani the president Hambiloko vasimeki vandla ra tipolotiki a va ha ya emahlweni va karhi va bifa xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuleza Ndlovu, leswi hi nga vulaka leswaku ri swi nga va swi ve na xiave eka mbuyelo lowu nga va kona eka nhlawulo wa lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune, tanihi loko hi swi tiva leswaku ri van'wanyana va vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va nga ka va nga vhotelangi vandla ra tipolotiki ra AADP hikokwalaho ka rivengo leri nga kona exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani The President. kambe a hi xona xivangelonkulu lexi hi nga vulaka leswaku hi xona xi nga endla leswaku ri tivhoti ti fika ti famba hi ndlela leti nga fambisa xiswona hi ku loko va hi langutini xiyimbeleri beni mayingani the president va ve va kondlotela vun'we exikarhi ka vona na dr joe xirimana rhangani the producer leswi hi nga vulaka leswaku ri naswona swi vi kahle hi mhaka ya ku tanihiloko vasimeki va ndlela tipolotiki a va ringeta ku va va kondlotela vun'we Kambe a swi endlangi leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kuma mikutlunya yo tala eka nhlawulo wa lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune. Kambe ku va xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kuma tivhoti to talo eka nhlawulo, sweswo swi suka eka vanhu kumbexana eka vaseketeri leswaku ri vona va lava yini. Hi ku na loko hi nge se ya eka nhlawulo, xiyimbeleri Mister Post Mister Power Sikuliyeza Ndlovu va endli nkandziyiso va karhi va kombela vaseketeri leswaku ri va ya va ya vhothela vandla ra tipolotiki ra ANC kambe hi swi vonile leswaku ri hambi ku ri rona vandla ra ANC a ri fambanga kahle eka nhlawulo wa lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune se kahlekahle timhaka ta ku vhotha ti le ka vanhu leswaku ri vona va tsakela ku vhothela vandla rihi naswona ha swi tiva leswaku ri vhoti munhu o tilangela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 channel hi le xigodini. Leyi i chanele ya n'wina ya ka Gaza.